Yes, karibu sana mwiroreri witũ na mũthikĩrĩria harĩa othe ũratwa mũkĩrwo Kenya na nja na kũraya na Kenya. Nĩ tuoka na ũmũthĩ tuoka twĩna maũndũ mega mũno mũno marĩa tũkũharĩrĩirie. Nĩ ndĩrakĩmenya twĩrĩgaine nawe thikũ nyingĩ but now you are back like we never left. Na mũthenya wa ũmũthĩ ah, ndakũmemerekeria ĩmwe kwa ĩmwe kuma studio-inĩ cia Itaha FM harĩa othe ũratwa mũkĩrwo Kenya na nja na kũraya na Kenya. Ĩno noyo channel ĩngĩrorera maũndũ mega, wĩiguo rũgano na makĩra mothe at the end of the day ũtigĩre atĩ hena kaũndũ wakorwo ũgĩthoma. Gũtirĩ maũndũ maingĩ, ndagũtwara ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩ mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, na ũrakĩmuona haha ũguo twĩ nake, nĩgetha gũkorwo tũkĩmũmenya, ambe agĩtwĩre marĩtwa make, no before tũkinyĩte hau we ũtarĩ ũra subscribe wĩtĩkĩre gũ subscribe, we ũratwamũkĩra kũrĩa mĩtambo-inĩ ya Ita FM. kũrĩa mwena wa Facebook ũrathiĩ na mbere kwa gwĩkĩra igi page ĩyo na maũndũ mothe makwa marĩ mega niĩ manjĩtaga njamba nditũ Raf the presenter kana DJ Raf na mũthenya ũmũthĩ ndĩ na mũgeni ũrĩa tũkorwo tũkĩanĩria nake tũtarĩrie maũndũ merĩ matatũ megiĩ mũtũrĩre wake na nĩgetha at the end of the day ona ũtigĩre atĩ harĩ kaũndũ wakorwo ũgĩthoma karibu sana thengiũ mũno Eh, tũkũhũthĩra kamaikoroboni gaka nĩgetha rĩu tũkĩote makĩote gũgĩtũigua wega so gũgũtwĩra marĩtwa maku Na ũgĩkaga atĩa rĩu kumania na hau nĩgetha rĩu tũgĩthiĩ tũingĩrĩte oro ũguo? Karibu sana. Thengiũ, ha marĩtwa njĩtagwo Elizabeth Wanjikũ kana Liz wa Ben nĩguo njũĩkaine mũno mũno kũrĩa social medias. Ĩĩ na niĩ ndĩ hairdresser. Hairdresser. Yeah. Liz wa Ben nĩkĩ ekaga? Nĩguo ndutaga wĩra wa salon. Oh, wa salon. Yeah. Rĩu uga hairdresser nĩ kũrĩ maũndũ mataramenya. Oh, ĩĩ nĩ wĩra wa salon, nĩ ndumaga njuĩrĩ, style ciothe. Yeah. Wow, karibu sana. Uh, ngũkĩoka rĩu tũgũtwarana wega mũthikĩrĩria wakwa na mwĩroreri tũkorwo tũkĩaranĩria na mwĩtagwo Liz wa Ben ũraigua maũndũ marĩa agĩkaga na rĩu tũkorwo tũkĩaria na kĩhoro igiĩ rũgano rwake mwĩtagwo Liz wa Ben aciarirwo kũ niĩ kũrĩa ndaciarĩirwo ndiamenyete wega tondũ niĩ ngĩkora ndiekoreire kũrĩa ndaciarĩirwo ndekoreire ndĩ children's home mhm. ndũĩ mũndũ amenyaga kũrĩa aciarĩirwo nĩ kũrĩa ũgekora mũciĩ mhm. ndekoreire ndĩ children's home mhm. na kũu ndiũ ũrĩa twathire ndiũ twathire atĩa no after some times tũikarangĩte kũu nĩguo guka witũ nĩ atwethaga na agĩũka agĩtũkora twĩ kũrĩa children's home na tũkĩmenya gwitũ rĩu nĩ nyahururu after guka witũ atuona rĩu tũkĩmenya kũu nĩkuo gwitũ Oh, so we waci- ũ- ũrereirwo children's home that is rĩu woka gwĩ- kwĩmenya mwaka-inĩ wa mĩaka-inĩ igana ũguo wĩna ta mĩaka igana ũguo hĩndĩ ĩyo ngĩmenya ngĩkora children's home kwarĩ 18 1980s tondũ kwarĩ around 85 84 up- eh, 86 gũkagĩũka gũtũmenya- gũtũ- gũtuona kuu twarĩ children's home tondũ kwarĩ after 3 years kuma rĩrĩa twatwarĩtwo yarĩ 1989 hau nĩho atuonire Eh, so we wa nyandarwa yeah. nyahururu ĩtiguo haya rĩu we children's home nĩkuo rĩu woka kwĩmenyera kana wemenyera wĩ nyahururu rĩu ndemenyeire ndĩ children's home na yarĩ kũrĩa nairobi ongata rongai ĩtagwo new life mission children's home Eh. Children's home warehwo nĩ kĩ? rĩu kwĩ- kĩrĩa gĩatũmire tũtwarwo kũu tũtiũĩ n- no nĩ kwĩkora twekorire no twacokaga kũigua nĩ gũtigwo twatigĩtwo nĩ mami mami witũ agĩtũtiga tũtiũĩ kũrĩa athiĩte kana kĩ no rĩu nĩguo twa anga tukiaga ciana uri citikago handu ci wiki mm. tugiuka tukioyo mm. tugitwaro ru children's home mm-hmm. riu niguo tugikora ku na mm. tugikora na ciana ingi tondu gokire ona ingi na tugithio na mbere na muturire mm-hmm. yeah so that means waciarwo wewe korire children kana muciari waku akurerire kana ura wakurerire warerirwo children's home eh yeah na papa cia ukorwo ru children's home ire ri re eh, ni getha ithu tukire na ciari ndĩna aciari na after rĩrĩa twamenye twa- guka witũ acokire agĩtuona rĩ nĩ twathiaga mũciĩ gũcera holidays na mũthenya ũmwe tũthiĩte gũcera nĩ twakorire mami witũ arĩ kũu mũciĩ na gũka agĩtwĩra ũyũ nĩwe mamu wanyu na tũgĩikara na mami ka kahinda ka wiki ĩmwe no after hau wiki ĩmwe gũkĩgĩa na gacagaca kũu mũciĩ mami agĩthiĩ akiuma mũciĩ agĩtũtiga agĩthiĩ na agĩthiĩ na agĩthiĩ biũ Rĩu kũrĩa athire tondũ rĩu hĩndĩ twarĩ o ciana rĩ tũtiamenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere rĩ tũtiamenyaga kũrĩa athire rita rĩa mbe- rĩa kerĩ rĩu gũka kũmuona rĩ ndamuonire rĩu ndĩ mũndũ mũgima arĩ street-inĩ ya hĩndĩ ĩyo kwarĩ 19 ya- nĩ- yarĩ 2003 ndakoretwo hĩndĩ ndahika ngĩcoka ngĩ- ngĩtigwo na nda yakwa rĩu ngĩmu- ngĩmuona rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩ na ihu nĩ ndĩ mũte ndĩ heartbroken ngĩmwona rĩu e handũ harĩa ndathiĩte kuonio e hau street -inĩ ngĩrigwo ndiarĩ na ũteithio wa kũmũteithia ndiarĩ ona nĩ- nĩ atĩa gũgũthiĩ na mbere no after hau ningĩ ningĩ tũkĩoranwo rĩu rĩngĩ ya Ah, mamu wanyu wambũkia kũmũmenya wĩ mũndũ mũnene ĩĩ Mhm, na ũhotia kũ approve atĩa kana nĩwe mũciari rĩu nĩ harĩa tondũ harĩa rĩrĩa twarĩ guka witũ atũruta kũrĩa children's home atũrehe mũciĩ gaka kahinda ka holidays kwĩ hĩndĩ okĩte mũciĩ na mami a- na guka agĩtuonia ũyũ nĩwe mamu wanyu na arabu rĩu nona rĩu ningĩ nĩ ndakĩmũkora ningĩ ndĩ mũnene koguo rĩu ngĩkĩona nowe o ũcio tonetio nĩ guka ũcio guka ũcio watũrutire children's home Ĩĩ. ũkĩigua maigua makiuga nĩkĩ mamu wanyu ekire nĩgetha mũthiru kwanjia kũmwetherera Rĩu-rĩ, thĩna wa mami nĩguo rĩngĩ akĩhane rĩngĩ ũrĩa arĩ-rĩ, ndimenyaga wega, no rĩu ndĩũringithanagia na story yakwa. Tondũ niĩ story yakwa-rĩ, after twauma children's home, niĩ nĩndathire mũciĩ, rĩu tũgĩtuĩka nĩtũgũthiĩ gũikara mũciĩ tũ- tume children's home ndarĩ class five. Ngĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre gũikara ũguo kũ- ĩ- tũgĩthomaga kũu mũciĩ. Ndĩ class seven, he hĩndĩ ndarotire nĩ ndĩrahikio mm. nĩ step uncle guka witũ arĩ wa atumia erĩ mm. ngĩrota nĩ ndĩrahikio nĩ step uncle mm-hmm. rĩu mm -hmm. mwanake wa cucu munini tondũ cucu witũ nĩwe warĩ first wife alafu mm. nĩ harĩ na second wife mm. no niĩ ngĩciria nĩ iroto cia kawaida mm ndiakuire undu ucio na uritu tondu bado ndakire okana mm. haya alafu ri ngirikia class 8 ndarikia class 8 ndiacokire kuhota guthina mbere na kiria na cukuru mm. mũthenya ũmwe nĩ ndetheirwo wĩra wa house maid na kũrĩa ndarĩte gũ- kũruta wĩra wa house maid twaikaragwo wega na mũtumia ũcio na ndarĩ na thĩna nani no he hĩndĩ ndathiaga handũ maĩ gũtaha maĩ hĩtũkĩte ũguo barabara rĩ he nyoka yokire ĩkĩnjohania magũrũ Aya, kũ rĩu?

koguo we, we arutaga wĩra wa kwendagia keki koguo nĩ okaga hau nduka-inĩ gũtũrehera keki agathiĩ shughuli ciake na niĩ ngagaikara handũ haha ha kwendia haha nduka-inĩ na ndaikaraga o nyũmba ya mũndũ ũcio wa- wa- wa- wanyandĩkĩte rĩu rĩ mũthenya ũmwe rĩ ũũ stepanco agĩũka akĩnjĩra nĩ aranyenda aija rĩu ũyũ stepanko rĩu Ĩĩ. Ehe, nĩ anjĩrĩirie- nĩ anjĩrĩirie kwĩrirĩria ĩĩ no na ngĩcoka ngĩririkana kwĩ hĩndĩ ndarotete nĩ arahikia rĩu ningĩ haha nĩ oka in real kũnjĩra nĩ aranyenda ngĩmwĩra ũngĩnyenda atĩa nawe wĩ anko yakwa Mm. ngĩmwĩra ĩhĩ gũtingĩhotekeka Mm. akĩnjĩra ĩhĩ atĩ tondũ tũtirĩ thakame ĩmwe rĩ hatirĩ na thĩna ngĩmũria tũtirĩ thakame ĩmwe atĩa nawe wĩ mwana wa guka Mm. ũũ gũtingĩhotekeka akĩnjĩra atĩrĩrĩ ĩhĩ ndamba gũgũtiga ĩ wambe wĩcirie ĩ Mm. arabu nĩ ũka- nĩ tũkaria rĩ Rĩngĩ. rĩngĩ Mm. niĩ ngĩona hatirĩ ũndũ wa gwĩciria Mm. arabu ndaikaikara hau wĩra-inĩ hau ndandĩkĩtwo rĩ Mm. tũyambĩagio gũkorwo na tũ misunderstanding na mũndũ ũcio wanyandĩkĩte wĩra Mm. ngĩcoka ngĩambia gwĩciria ndiũ kana ndingethe wĩra handũ hangĩ rĩu hĩndĩ ĩyo ndarĩ oka nini ona njeri nginya id Mm. ngĩrigwo ngwetha wĩra kũ Mm. ngĩona atĩ haha rĩ kana hike Mhm. ngĩtua tu itua rĩa gũthiĩ kũhika rĩu tũkĩendana na mwanake ũngĩ Mm.

ona ndiũĩ amenyeire kũ Oh, so nĩ amenyete nĩ ũhikĩte rĩu Ndiũ- hĩndĩ ĩyo ndiũĩ no nĩ njũĩ nĩokaga harĩa nduka-inĩ kũrehe keki ũrĩa arehaga kanjaga eh. no korwo nĩ arigagwo kũrĩa ndĩ no ndiamwĩrĩte kũrĩa ndĩ koguo ndarigirwo amenya atĩa kũrĩa ndĩ tondũ nĩ kũra ndorĩte na mũthenya ũcio oka kũnjĩra niĩ nĩ ndamũkaribicire o wega na ngĩmũrugĩra na tũkĩarangia agĩcoka agĩthiĩ iguo rĩu aroka mũthuri aguo kana ndarĩ kuo hĩndĩ ĩyo mũthuri nda- nĩ athiĩte wĩra no ndokire e wiki okire na kairĩtu kangĩ twakoragwo nako harĩa nduka-inĩ Ĩĩ.